Un felice tardi pa boso cada aki for di Cusco Peru mi ta hasi un update skerpe chiki manera boso ta tende e roseta un poco pero awor ki mi ta bayendo bay coge e tren di Cusco. pa Aguas Calientes anto enanan Aguas Calientes ta laga nos bisa eso mas serka di Machu Picchu entonces asina ki laga nos considera un parti di e aventura caminda cu tambe. Mi a bini Peru pa atendé riba e proseso di kambio klimatiko. Preparashonnan ku tin huntu ku algun koleganan parlamentario riba nan invitashon di e trabounan ku mi a bin ta hasi den OPCC ku ta e Observatorio Parlamentario di Kambio di Klima i tambe Transishon Energetiko. Hopi bes ei ta hopi palabra, pero basikamente esei ta un plataforma ku nos a lanta, anto mi ta un dje kofundadornan for di aña binti binti un. Kaminda ku bo ta mira mi partisipashon den e kombersashonnan tòp di Latinoamerika i Karibe, einanan. Diferente parlamentarionan di binti un pais huntu nos a kompartí diferente legislashon, leinan, ku ta impaktá i trata me riba bida di hende i tur e proseso ku ta bini ku kambio klimátiko. Anto, dor ku maya invitashon dj'esei aña pasá, por ehèmpel, dje nuebe di aprel mi a bai Chile. Pero e Chile tabata un trip di básicamente binticuater ora. Pues m'a yega Chile alrededor di diesdos or di mardugá. E dia ei m'a bula tabata nèt e dia ku Nacional, Partido Nacional di Pueblo, a kumpli setenta i sinku aña. Yega Chile, bai hotèl pa laga nos bisa un dos or Santiago, Santiago hoofdstad.

cu tin su base tambe na Chile, anto e hinanan di mes e parti di nos UPCC ta keda, anto riba e cuadro ey bo ta mira ma haci mi presentacionnan, mi por manda, mi ta manda e linknan tambe hunto den e commentsnan, ya boso ta tuma nota di e trabounan cu mi a bin haci, sigur riba e cuadro di representacion di nos pais. Cambio Climático fundamento di un proyecto asina importante anto e ta e tabata ta e ora ey ma haci presentacion pa shete ora dianochi mi tabata ta riba vuelo bek biniendo Corsou anto ora ma experiencia esey ma bisa bo sa Wendel esey si no bo ta keda morti cansa sobiso ora bo haci misionan laboral den exterior Bo ta bo ta keda bo ta trahando ke men sigur si bo ta un parlamentario ku ta tuma e trabou hopi na serio i sigur diplomasia parlamentario bo ta tuma e trabou hopi na serio anto e ta importante paso bo representashon ta representashon di bo pais kada un hende ku mira por eso e ta importante pa nan pa nan sa ku bo por ta bin di un isla chikitu pero ku e potensialnan ku bo tin riba e topikonan ku tambe ta afektá nos, pasobra ora nos ta papia di kambio di klima tin asina hopi efektonan ku ta afektá nos, entre otro e kalor inmenso ku tin, e infrastruktura ku ta wòrdu afektá, tambe kon e kambio yiba sigur orkan, temporada di orkan kon e ta dura, dus tin asina hopi efekto e si. Am see rice level ke men ku kaminda ku laman ta subi des kosnan asina ku ta importante anto ri mi di no ora mi bin Peru e biaha aki si pasobra tin un invitashon pa prepara tambe na Antigua i Barbuda den luna di mei pa e sits conference awor ku mi ta bin Peru mi ta bai sòru pa mi tuma tempu tambe pa konosé Peru. Desden e kuadro ei pasobra Machu Picchu ta un di e shete no ta bisa wonder na ni mi nòmber ta nifiká wonders of the world one of the seven wonders of the world anto esei a por mi komo mi di no mi ta bin Kusko e promé dianan des mi a yega ayera anteayera Lima pero nochi anto ayer nos tabata na Lima awe mi a bin Kusko. Mes ora ku e tren pa bai Aguaskalientes, despues mi ta keda na Aguaskalientes tambe wak e otro montañanan ke menos ta bai Machu Picchu, Rainbow Mountain i tambe despues bai bèk Cusco, keda un dia anto iri bai Lima, reunionnan anto bin bèk Kòrsou. Asina e update skerpe aki ta mane boso ta mira wardando riba e trein pa un paso di aguas kalientes. Mi ta spera tur kos ta bon ku boso mane boso san semper sa mi por ta leu fei kas pero semper bai nos ta keda kumpli ku e tarea tambe manera pliminti pasobra mi ta kere ke ta esensial pa forma i keda eduka y intercambia y e parti mas ta e engagement, e engagement cu tur hende cu ta sigui y cu ke sa mas kico eigenlic e trabou ta encera. Anto aki nan bisa mira tambe un, nan bisa bisa un trein bieu cu no ta den funcion mas cu nan ta pone kinan algun trahadornan tambe den background na e stacion, des bonita si. Djis duna un bista cortico eigenlijk di con Cusco ta zit eruit ta na mi wak cu mi por mustra tambe algun imagen cu tin.

manera boso ta tuma nota. Di e forma aki mi ta gradisí anto di mane ku mi sa. Mi ta pidi bosanan tambe forsa pa mi por tin e energia sufisiente pa keda hasi e trabaonan ku nos ta hasiendo anto tur dia di nobo, anto tambe semper besnan ku ta puntra ku ta interesá. di con mi ta haci e inversionnan aki, di con mi ta representa Corsou sabiendo cu ta un trabou for di mi propio fondo, pasobra mi ta kere cu e ta esencial pa esunnan cu ta sigui mi si haya e respet necesario, pasobra ora bo ta haci e trabou pa bo pais bo mester tin tambe e cuadro di diplomacia parlamentario. Hincaden, anto mi ta kere ku no ta tur hende e por, no ta tur hende ta dispuesto pa hasi e tipo di sakrifisionan ei, pero ami si ta kere di hasi. Anto sigur e ehèmpel ku bo ta duna di ku bo no ta warda pa ta proaktivo i hasi kos pa bo pais, esei ta e lokual ku ta duna anto ei mal ku bo tin e panorama aki i sigur ku bo ta komprondé diplomasia parlamentario. Bo tin kuasi bon uso di dje. Ami semper promé ku mi tabata ta parlamentario i i si ta despues tambe lo mi keda hasi e tipo di kos aki pasobra e ta parti di mi trabou. Rosea ta kaba aki un tiki kansá pero nos ta luchá. Un abraso, kuida boso kurpa, bai trankil.